Ond lle mae'r cap... O! O! Dyna fo! Wel, helo na bawb, a Nadolig llawen! Mae rhyw gen i am hyn i gyd. Dwi'n dwi newydd i'r busnes camerau yma. Dwi'n gwybod sut maen nhw'n gweithio, ond dwi'n siŵr sut mae'n gwneud yr hunan dapio yma. Ond ie wir, y fi, Sean Corn, sydd yma, eisiau rhoi neges fach sydyn i chi gyd. Wel, Falle, rhywbeth chydig bach yn fwy na neges, deud y gwir. Ond ai, ai eistedd lawr gyntaf, dwi'n meddwl. Mae yna ma, na lot i ddweud, a ddim llawer o amser i'w ddweud o. o, dyma ni. O, o, o. Dwi'n siŵr bod y set ma'n mynd yn is ac yn is bob blwyddyn i chi. Ond, ie wir, Mae'n adeg yna'r flwyddyn eto, yn dydy bawb? Adeg y Nadolig! Yr adeg gorau, yn fy marn i. Ond wrth gwrs, swn i yn dweud hynny'n fyswn i. Ond, er bod ni'n brysur iawn a rhai ar hyn o bryd, mae yna lot o bethau angen ei wneud. Y peth cyntaf ro'n i eisiau dweud wrthych chi i gyd ydy diolch. Diolch yn fawr iawn am eich holl lythyron a'ch holl negeseuon. Dwi wedi bod yn gweithio drwyddyn nhw bob un, a dwi'n siŵr, erbyn hyn, dyle fo chi, os oeddech chi wedi rhoi eich cyfeiriad neu wedi mynd i'ch llyfrgell leol, dylwn ni wedi gallu anfon ateb yn ôl i bob un ohonoch chi.

O'n i'n meddwl y mod i. Chi'n gweld, mae yna ddigon yn y pen ma pan mae angen bod, a dim just mince pies yn y mol. Na, felly, ro'n i'n meddwl y fyddech chi just cyn y Nadolig, cyn y diwrnod mawr i hun, a fyddech chi yn hoff o gael stori. Oeddech chi eisiau stori gan Siôn Corn? Ho ho ho ho ho! Wel, gwych, achos digwydd a bod, mae gennai'r stori berffaith i chi yn fan hyn. Stori am fachgen o'r enw Gwydion. Ond oedd Gwydion yn fachgen a hanner. Ond, mi oedd 'na chydig o drafferth hefo fo hefyd. Na i'm deud mwy, neu fydd hwnnw yn sboilio'r stori, ond gynta i gyd, cyn i mi ddod â fo allan, dwi methu troi tudalenen y menig yma, rhaid i'r rhaid i'r menig gwaith. Felly, cynta i gyd, tynnu'r menig, a mynd, ww, ww, a hon wedyn, yr un, Am wirion y te, mae ddrwg gen i. A dyma hi, y stori berffaith. Siôn Corn a'r anreg orau un. Wel, yr anreg gorau un, mae ddrwg gen i. Mae'r treiglo mynd bach yn Hodge podge weithiau ar ôl rhyw gwplach o ganrifoedd. Ond dyma chi stori nes i adrodd i ddau berson clyfar tu hwnt, sef Tudur Dylan Jones a Valerian Leblon. A dyma nhw yn sgwennu popeth lawr a, yn well na hynny, i wneud o fewn i gerdd Felly mae o'n odli? Wel, hwnna'n cymryd lot o fawr o waith. Ond, os da chi'n barod, ni bron iawn yn barod, allwn ni ddod o hyd i'r dudalen gyntaf, a dyma ni. O, da chi'n chi rhoi bell man yna, dydych chi? Daliwch, daliwch sawd, na i ddod yn agosach at y camera i chi wan. Daliwch, daliwch chi na. Wel, mi gael golwg ar hwnna, does gen dolyg nesa. Bydd y sach na di'n hori mewn hanner. Ond dyma ni, da chi gyd yn gallu gweld y stori wan. Dach? O, da iawn. Dyn nhw'n eisiau chi fethu'r lluniau mae gyd neswn. Mae'r Nadolig eto'n agosáu, pan fydd plant bach Cymru i gyd yn eu gwelyau. A byddwch chi yn eich gwelyau yn byddwch chi? Dwi'n siŵr, yn neud hynna de, cysgu a... Mae'n ddrwg gen i, ti nes i gysgu go iawn fanna. O'n i'n mynd disgwyl wneud hynny. Ddrwg gen i. A ni mlaen efo'r stori, ie? Yn disgwyl ymweliad gan yr anwyl Siôn. Yr hen ddyn mwyn sydd o hyd ar y lôn. Mm, fi'n brysur o hyd. Wel, adeg yma'r flwyddyn yn te. Ac un nadolig, bu'n brysur, brysur, yn gwneud anrhegion a'i lapio mewn papur. A dyma fi! Yw hon un o'n hoff grysau i, cofiwch. Yng Nghrys Gwaith ydy hon. O, rhain di'r, rhain di'r dillad ffansi. Y dillad dy syl, os liciwch chi. Ond dwi yn hoff iawn o fy Nghrys Gwaith bob hyn a hyn. A sbiwch yr holl anrhegion yma. Dach chi'n meddwl mod i'n wneud yr holl anrhegion ben fy hun? Na, dwi'n cael cymorth yn ydw i, dwi'n cael help. A dyma nhw! Cael help y corachod. Bob un wrth ei waith yn paratoi ar gyfer y daith. Chi'n gallu gweld nhw i gyd fanna, dydych chi? Dych chi'n gweld nhw? Gwneud anrhegion fan hyn, dosbarthu, trefnu, pob corach bach yn trefnu a chario, rhai'n creu a rhai'n lliwio, a rhai wrthi'n lapio, fel hyn, lapio. Da chi'n gallu lapio anrhegion tybed? Fel hyn. Ho, ho, ho, ho, weles i honna. Ho, ho. Da chi'n da iawn ar y gwaith yma, wir. Ho, ho. Falle fe rhaid ni gael chi rownd i bod yn gorachod i mi. Ho, ho, ho. Pob anreg yn dwt yn y car llusg mawr. Y car llusg? Chi'n gwybod beth ydy car llusg? Ie, dyna chi, y syled, y syled fawr, i fynd ar y holl anrhegion a dod â nhw i chi yn te. Pob anreg yn dwt yn y car llusg mawr ac yn barod i gychwyn o fewn yr awr. Mae'n bwysig iawn, cadw at amseroedd, yn wedig yn fy ngwaith i. Ydy'r rhestr yn barod? Gweiddodd Siôn. Y fi'n de. Mae yna filoedd o dau i fynnu i fôn. Yn wir, da chi rioed wedi mynd i bob tŷ yng Nghymru fach? A pan da chi'n gorau wneud hynny, di Cymru ddim gwaith mor fach. Yna, daeth ateb o bob un o'r corachod. Ydy, Mister Corn, mae popeth yn barod! Mae'n ddrwg gen i. Dwi, dwi ddim yn dda ar yr acenion, man. Mae drio fore. Pob anreg, meddai Siôn. Bob carwn ei le yn barod i hedfan dros wlad a thre. Dyn nhw i gyd yna. Gobeithio wir. Ydyn, Mr Corn! Sdim rhaid i chi boeni. Dim ond dilyn y rhestr a chaiff neb i siomi. Wel, chwarae teg i'r corachod na di. ac i ffwrdd a sôn yn uchel i'r awyr a'r ceirw i gyd yn barod am antur. A dyma nhw'n mynd fel hyn. Mae'n ddrwg gen i esi bach mor, bach gormod i'r antur fan hal to. O, dyma ni. Fe aeth i gas newydd, y fenni, Caereinion, Llanfyllin, Glyn Ceiriog, Bryn Eglwys, Llanarmon, Wrecsam, Yr Wyddgrug, Llandyrnog, Bodfari, Conwy, Bangor, Sir Fôn a Phwllheli. A dyma nhw i gyd fan hyn ar y map, da chi'n gweld nhw? Wel, mae'n job fawr wneud nhw i gyd mewn noson. A pidwch anghofio am weddill y byd wedyn hefyd. Pob eilwyd yn dawel. A'r mince pies a'r moron yn cadw'r holl geirw a Siôn yn reit fodlon. Dyma ni gyd pawb yn y tŷ, yn cysgu'n drwm, fel a fyddwch chi, a hen, mi hwn. o, rhyw chydig o odlu fanna i chi hefyd. Traws fynydd, dolgellau, corus, llan orin, ond wrth deithio i lawr i gyfeiriad Caerfyrddin, Ac wrth edrych ar y rhestr yr holl anrhegion, aeth Siôn yn welw a theimlo'n ddi-galon. O na, dwi'n mynd yn welw yn wyn. Er bod llu o anrhegion yn llenwi bob sach, Doedd yna 'r un anrheg i Gwydion bach. O diar. O, dwi yn cofio'r dolyg yma. Oedd hwnna'n eitha sefyllfa wir. Y bachgen gorau a fi drwy'r flwyddyn. Yn diolch, yn helpu ac yn bwyta i Gristyn. Mm, bwysig iawn di bita Christine. Os mae Robin Goch yn dweud bob dim wrtha i. Chwiliodd Sean drwy'r holl restr faith. Roedd ei galon ar dorri. A'i lygaid yn llaeth. O'n i eisiau crio. Teimlo mor ddrwg dros Gwydion bach. Yn sydyn, daeth syniad o'r rhywle yn ei ben, a chydiodd mewn papur ac amlen wen, ac ysgrifennodd un neges o'i galon. Caer amlen, a rhoi arni'r enw Gwydion. Te, be ydych chi'n meddwl nes i? Dwi'n meddwl bod o'n eitha clyfar. Da ni fod gwybod eto. A'r bore hwnnw, roedd holl blant Cymru ar ben ei digon ac wedi i syfrdanu. Wedi cael surprise. Dych chi'n gallu dangos surprise. Dwi'n siŵr fyddwch chi'n gallu dangos nhw ddim nodolig. Be am ni gyd drio rwan? Ie, dyna chi. Ew, rai da da chi wir. Anrhegion lu yn ei disgwyl ben bore. Ond, Gwydion bach, gafodd yr anrheg gorau. Mm. Anrheg ger fod yn ben. Un amlenwen wrth dyroed, oh, wrth dyroed ei wely ac wrth ei hagor. Dyma ddechrau gwenu. Roedd Miriam ac Olwen, ei chwiorydd mawr, yn chwarae ar ddoli a'r pram ers dros awr. Dwi'n credu na- wnaethon nhw'n dda iawn, rhaid fo'i anrhegio nhw a'r flwyddyn honno. Gofynnodd Mam, Be ges di, Gwydion? Dwi wedi cael nodyn gan Siôn! Wel, er paid bod o wirion, meddai ei dad yn syn wrth y bychan. Ond yna, dyma Gwydion yn darllen y cyfan. Tybed be sgwennes i? O, dyma ni. Y llythyr yn llawn. Anwyl Gwydion. Does dim anrheg i ti heddiw fel pawb arall, mae'n flin gen i, ond paid â phoeni, fe gei di anrheg well. Dwi am i ti ddod ar daith bell Bell. I wlad yr iâ, fy nghartre i, ac unrhyw beth yno a weli di fe gei di'r cyfan. Hmm? Pob anrheg sydd yno. Bydd hwn yn Nadolig sy'n werth ei gofio. Ac oherwydd dy fod yn angel o fachgen, Byddwn rhannu pob peth gyda Miriam ac Olwen. Gobeithio y cewch chi hwyl ar y lôn, cofion cynnes a hwyl fawr, Siôn. a sbiwch gwynebau'r teulu. Syfr dan neu be? o, o, dwi'n mynd i sefyll yn eitha. O, na ni, o. Ac yn lle chwarae gyda'r doli a'r pram, dyma Miriam ac Olwen a Dad a mam yn cydio yng ngwydion yng nghanol y papur, a'i godi'n uchel, a'i daflu i'r awyr. Wel, am wirion yn ti! Dyma'r Nadolig gorau i gyd. Cael mynd gyda'i gilydd i bellter byd. a chael cwrdd â Siôn yng Ngwlad yr Iâ, y cyfan am fod Gwydion yn fachgen mor dda. Ie wir. A dyna ddiwedd Y stori? Nathoch chi fwynhau? Do! Wel, nes i fwynhau hefyd. Fi sy'n mynd i gael eistedd lawr rhyw chydig eto. Ond da chi'n gweld, mae'n dangos hefyd... Ydy, mae'n dangos hefyd mod i hyd yn oed yn gallu cynnydd cangymeriadau. Ond i beidio a dal dig yn ei herbyn nhw. Os da chi'n wneud camgymeriad, mae angen dod a cheisio wneud yn iawn amdani, yn toes? Hmm. Ond wedyn, o'n i wedi llwyddo a rhoi y nadolig perffaith i Gwydion, a dwi'n trio rhoi dy maneg ma mlaen, ar y llaw anghywir! Fyddai yma drwy'r dydd, dyma ni. Oh, ond, Mae'n bwysig iawn yn dydy fod pawb yn wneud job iawn dros y Nadolig. Ond beth sy'n bwysicach fyth ydy bod ni gyd yn rhannu ein anrhegion hefo'n gilydd. Mae'n hyfryd cael derbyn anrhegion wrth gwrs. Mae pawb, dyn ni'n hoff iawn o dderbyn eich mince pies, a'ch llaeth, a'ch sherry, a mae'r ceirw wrth i bodde hefo'ch moron. Ond mae'n gymaint gwell gen i a gen bawb i roi anrhegion a'r anreg orau ydy gweld dy wên ar wyneb rhywun pan dych chi wedi cael yr anreg berffaith iddyn nhw. Ond dyna fo, dwi wedi mwydro digon wan, dwi wedi cymryd mwy na digon o'ch amser chi. Mae amser yn mynd, ac mae'n amser i mi fynd hefyd, ond cyn i mi wneud, mae rhaid i mi ddweud un peth bwysig iawn wrthych chi gyd yn does? Nadolig llawen iawn i chi ac i bawb sydd yn y tŷ. Dyna yw'n dymuniad ni, Blwyddyn Newydd Dda i chi a Nadolig Llawen! Ia, mae rhaid i mi fynd, bydd y ceir yma, ddim yn bwydo i hunain. Ond dyna fo, a gorau gweld lle mae'r botwm ddiffon mae fan yn does. Mi dynnu hon allan eto, fan hyn.